Bit-twaqqif tat-tempju f'Ġerusalemm fis-sena 960 qabel Kristu, Iżrael baqgħet toffri l Alla sagrifiċċji. Ta' kuljum, is-saċerdoti kienu joffru żewġ tiħrif, wieħed filgħodu u l-ieħor filgħaxija, biex ipattu għad-dnubiet tan-nazzjon. Matul il-jum kienu jsiru sagrifiċċji oħra privati, Kienu joffru mogħoż, barrin, ħamiem, għoġiela, fost oħrajn. Dawn kienu jiġu ssagrifikati fuq altar kbir tal-bronż fid-daħla tat-tempju. It-tempju kien inbena fuq l-istess post fejn Melkisedek kien offra ħobż u nbid u fejn Abram kien se joffri 'l ibnu Iżakk, u fejn Alla kien ħalef, wiegħed li jsalva l-ġnus kollha. Il-jum tal-Għid baqa' l-aktar jum importanti, fejn insibu li madwar żewġ miljuni u nofs pellegrini jmorru f'Ġerusalemm. Dawn kienu jinġabru minn madwar id-dinja magħrufa kollha ta' dak iż-żmien. X'kien il-valur ta' dawn is-sagrifiċċji? Il-vittma maħruqa offruta bħala sagrifiċċju 'l Alla ma kienx biżżejjed għal Alla. Huwa ried ukoll sagrifiċċju intern. Hekk insibu f'Salm 51, Għaliex lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju? Noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqagħhomx? Is-sagrifiċċju tiegħi, O Alla, u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sogħbiena, ma twarrabhiex, O Alla. Ġesù wkoll kien josserva l-Għid ta' kull sena. Min jaf kemm kiel mill-ħaruf, l-ewwel mal-familja tiegħu, imbagħad mal-appostli. U li tieħu sehem fl-ikla tal-ħaruf kien l-uniku mezz li lhudi dehn tal-isem seta' jġedded il-patt tiegħu ma' Alla. Il-festa tal-Għid kienet ċentrali għall-missjoni ta' Kristu. Kien mument deċiżiv u definit. Ġesù kien il-Ħaruf, u meta sab ruħu quddiem Pilatu, jgħidilna San Ġwann l-Evanġelista, kien il-jum tat-tħejjija tal-Għid, kien madwar is-sitt siegħa. Ġwanni kien jaf li s-sitt siegħa kien il-ħin meta s-saċerdoti bdew joqtlu l-ħrief tal-Għid. Dan, mela, kien il-mument meta kien se jkun issagrifikat il-Ħaruf t'Alla. Jgħidilna wkoll li ebda għadma ma tkissret minn ġisem Kristu biex isseħħ l-Iskrittura. San Ġwann ikompli jgħidilna li l-Kristu sqewh imbid qares bi sponża fuq qasba tal-issopu. L-issopu kienet bħal qasba, fergħa, li skont il-Liġi kellha tintuża biex biha s-saċerdot iroxx ibierek lin-nies bid-demm tal-ħaruf maqtur fil-Għid. Qed naraw rabta kbira bejn ir-rit li kien isir fl-Antik Testment fl-Għid u t-twettiq li seħħ fil-Għid il-Ġdid bis-sagrifiċċju tal-mewt ta' Ġesù. Minn dan nikkonkludu, skont San Ġwann, li fis-sagrifiċċju l-ġdid u definittiv tal-Għid, Ġesù huwa kemm is-saċerdot u kemm il-vittma. Is-sagrifiċċju ta' Ġesù fuq is-salib għamel dak li d-demm ta' miljuni ta' nagħaġ, barrin jew mogħoż ma seta' qatt jagħmel. U x'għamel eżatt insibuha fl-Ittra lil Lhud. Hekk jgħidilna San Pawl, Għax ma jistax ikun li d-demm tal-gniedes u tal-mogħoż ineħħi d-dnubiet. Id-demm ta' kwart ta' miljun ta' ħrief ma seta' qatt isalva l-ġens Lhudi, anqas u anqas lid-dinja. Biex inbattu għad-dnubiet kontra Alla li huwa tajjeb, infinit u etern, l-umanità kellha bżonn ta' sagrifiċċju perfett, sagrifiċċju tajjeb bla tebgħa u bla qies, daqs Alla innifsu, u dan kien Ġesù Kristu, li hu biss seta', fi kliem San Pawl, ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu nnifsu.